Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy geňeşiniň we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagynda hormatly Prezidentimiziň Ekologiýa syýasaty, abadan durmuşyň kepili atly maslahat geçirildi. Berdügan çykyşlarda bellenişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkynyň her bir raýatynyň bagtyýar we asuda durmuşda ruhubelent ýaşamagy üçin uly aladalary edýär. Milli Liderimiziň parasatly öňdengörüji syýasaty bolan Döwlet adam üçindir! diýen taglymatynyň baş jöwzasyna öwrülen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlygyny, ekologiýa medeniýetini, türkmen tebigatyny gözelleşdirmäge, tebigy baýlyklary gorap saklamaga we olary rejeli peýdalanmaga aýratyn ähmiýet berilýär. Çünki daşky gurşawyň sagdynlygy, arassaçylygy ynsan saglygynyň girewi bolup hyzmat edýär. Gahryman Arkadagymyzyň badalga bermeginde bu ulgamda türkmen topragynyň täsin tebigatynyň köpdürlüligini we gözelligini saklamaga, onuň baýlyklarynyň REDD ulgamyny üpjün etmäge gönükdirilen giň möçberli taslamalar durmuşa geçirilýär. Biologiki köpdürlüligi aýawly saklamak boýunça netijeli çäreler geçirilip, suw hojalyk taslamalary hem-de giň möçberli bagy-bossanlyga öwürmek baradaky maksatnamalary amala aşyrylýar. Garaşsyz hem baky Bitarap Türkmenistan bu ulgamdaky halkara hyzmatdaşlygynyň, halkara konwensiýalarynyň we ylalaşyklarynyň çäklerinde daşky gurşawy goramak meselelerini çözmäge saldamly goşant goşýandygy hem-de bu ugurda halkara guramalaryň köpüsi bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýändigi diýseň guwandyryjydyr. Maslahatda bolan çykyşlarda Türkmenistanyň tebigy baýlyklaryny gorap saklamak, aýawly we rejeli peýdalanmak, ekologiýa howpsuzlygy barada giňişleýin gürrüň edildi. Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň dünýäde möhüm ekologiýa meselelerini çözmekde öňe sürýän başlangyçlarynyň ähmiýeti bellenildi. Maslahatda çykyş edenler tebigatymyzyň baýlaşmagy we gözelleşmegi üçin giň mümkinçilikleri döredýän Arkadag Prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini aýtdylar. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň guramagynda kazylaryň we kazyýet işgärleriniň gatnaşmagynda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli Tebigaty goramak, bagtyýar durmuşyň kepili atly okuw maslahaty geçirildi. Bu ýerde bolan çykyşlarda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda arassa daşky gurşawy hemişe üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işlere Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti we beýleki kazyýet edaralary tarapyndan işjeň gatnaşmak, kazyýet işgärleriniň degişli ugurlar boýunça hünär ussatlyklaryny hem-de bilim derejelerini ýokarlandyrmak barada anyk gürrüň edildi. Maslahata gatnaşyjylar Watanymyzyň baýlyklaryny hem-de tebigatymyzyň gözelliklerini gorap saklamagyň we köpeltmegiň hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny aýratyn nygtadylar. Milli tebigaty goraýyş maksatnamasy ykdysady pudakda, durmuş ulgamynda we ekologiýa babatda wezipeleri toplumlaýyn çözmäge daýanýar. Bu bolsa adamlaryň durmuşynyň ähli babatda rowaçlanmagynyň möhüm şerti bolup durýar. Çykyşlarda bu ugurda hünärmenleriň öňdebaryjy tejribesi, tebigaty goramak babatda görülýän anyk çäreler ýurdumyzyň milli tebigy baýlyklaryny gorap saklamaga hem-de köpeltmäge, ekologiýa abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen Möhüm maksatnamalaryň we taslamalaryň durmuşa geçirilmeginde gazanylýan işler beýan edildi. Şeýle hem bagy-bossanlyga büremegiň uly maksatnamasynyň suw hojalyk taslamalarynyň we tebigy gözelligi gorap saklamak boýunça çäreleriň üstünlikli durmuşa geçirilişi barada gürrüň edildi. Okuw maslahatynyň ahyrynda oňa gatnaşanlar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlykdöwründe Watan goragçylarynyň işiniň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalanmagy, döwrebap şertlerde netijeli işlemekleri we ýaşamaklary üçin taýsyz tagallalary edýän Gahryman Arkadagymyza alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Paýtagtymyzdaky Sport myhmanhanasynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň guramagynda Sagdyn durmuş jölegesine eýermek, möwsümleýin ýokanç keselleriň öňüni almaklyga bagyşlanyp wagyz-nesihat okuw çäresi geçirildi. Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň welaýat bölümleriniň işgärleriniň we meýletinçileriň gatnaşmagynda geçirilen çärede Saglyk Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde ilatyň arasynda köpçülikleýin öňüni alyş işleri geçirmek barada many-mazmuna beslenen gürrüň edildi. Bu ýerde sagdyn durmuş ýörelgesi, möwsümleýin döreýän ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, bedenterbiýe sportuň saglyga peýdasy, köpçülikleýin öňüni alyş saglyk barlaghanalaryndan geçmekligiň ähmiýeti, ýaramaz endiklikleriň adam saglygyna we jemgyýete ýetirýän zyýanly täsirleri barada anyk mysallara salgylanyp gürrüň edildi. Şeýle-de çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň raýatlarymyzyň beden we ruh taýdan sagdyn, hakyky watançy edip ýetişdirmek baradaky syýasatyny we döwlet Baştutanymyzyň bedenterbiýe we sport baradaky aýdanlaryny durmuşa geçirmek, şeýle-de raýatlarymyzyň boş wagtlaryny ýerlikli peýdalanmaklaryny, olaryň bidüzgünçiliklerden, ýaramaz endiklerden daşda durmaklaryny, ýüze çykýan nogsanlyklaryň öňüni almak, Ýaş nesliň ahlak taýdan arassa, beden taýdan berk bolmagyny gazanmak, olaryň arasynda sagdyn durmuş şöhlesini wagyz etmek biziň hemmämiziň borjumyzdyr diýip bellediler. Bu ýerde çykyş edenler milletiň saglygyny goramak döwletiň durmuş syýasatynyň ileri tutýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň irginsiz aladalary netijesinde ýurdumyzda sagdyn jemgyýeti berkarar etmekde, sagdyn durmuş şöhlesiniň rowaçlandyrmakda alnyp barylýan nusgalyk işler dogrusynda durup geçdiler. Geçirilen wagyz-nesihat çäresinde çykyş edenler ata Watanymyzda adam saglygyny ähli zatdan ileri tutýan hormatly Prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini aýtdylar. Magtymguly Adak Türkmen döwlet uniwersitetinde Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanyp, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk syýasaty ekologiýa abadançylygyny üpjün etmegiň ygtybarly ýoludyr atly ylmy-usul maslahat geçirildi. Myrat Galyýew adyndaky Türkmenistan döwlet lukmançylyk uniwersitetinde geçirilen ylmy-amaly maslahat ekologiýa we daşky gurşawy goramagyň meseleleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň maksadydyr diýip atlandyryldy. Şeýle maslahat Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy tarapyndan hem geçirildi. Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň çäginde ýerleşýän Zoologiýa muzeýinde geçirilen çäre Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni bilen baglanyşykly boldy. Myrat Garyp adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Enäniň we çaganyň saglygy goraýyş okuw-ylmy merkezinde Çaganyň irki ösüşi bagtyýarlyk geljeginiň esasydyr atly ylmy-amaly maslahat işjeň häsiýete beslendi. Gökdere jülgesindäki merkezlerde dynç alýan çagalar bilen Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, bilim ministrlikleriniň wekilleri bilen bilelikde geçirilen duşuşyk örän netijeli boldy. Çagalaryň dynç alşyny ýokary derejede geçirmek üçin Bilim, sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň meýilnamasyna laýyklykda, dürli çäreler geçirilýär. Merkezlerde Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri, Türkmen döwlet medeniýet institutlarynyň, şeýle-de Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň tejribelikdäki talyplary çagalaryň wagtlaryny hoş geçirmekleri üçin gyzykly çäreler gurnaýarlar. Orta mekdeplerde döredilen çagalaryň tomusky dynç alyş meýdançalaryna talabalaýyk işler alnyp barylýar. Bu işleň ýokary guramaçylygy Aşgabat şäher Baş bilim müdirligi tarapyndan amala aşyrylýar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda üçünji iýunda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyzda welosiped binasynyň açylmagy, şeýle-de geçiren sport çäreleri mynasybetli maslahat geçirildi. Bu ýerde bolan çykyşlarda bellenişi ýaly, Ýurdumyzda Bütin dünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen çäreler ýokary işjeňlige eýe bolup, munuň özi Diýarymyzda sportuň barha rowaçlanýandygyny we sportuň muşdaklarynyň hatarynyň uzaýandygynyň nobatdaky subutnamasy boldy. Bu ýerde çykyş edenler Türkmenistanda welosiped sportunyň işjeň häsiýete eýe bolmagy, sportuň ekologiýa taýdan arassa görnüşine tutuş ilatyň, aýratyn-da, ýaşlaryň çekilmegi, bu ugurda maksatnamalaýyn çäreleriň amala aşyrylýandygyny bellediler. Bu geçirilen çäräniň esasy maksady ýaşlarymyzyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmekden, olaryň sporta bolan höweslerini berkitmekden ybarat boldy. Elbetde, hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, sport sagdynlygyň girewidir. Sagdyn nesil bolsa kuwwatly döwletiň berk daýanjydyr. Üçünji iýunda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň gatnaşmagynda geçirilen sport çäreleri köpçülikleýin häsiýete eýe bolup, ol ýokary ruhubelentlige eýe boldy. Ullalan kişi ähli ildeşlerimiz Bütin dünýä welosiped gününe örän taýýarlykly geldiler. Maslahata gatnaşyjylar bu buýsançly wakalaryň özünde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň we alyp barýan oňyn içeri we daşary syýasatynyň bardygyny, döwlet Baştutanymyzyň halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmagy ugrunda alyp barýan tutumly işleriniň rowaçlyklara biriklenýändigini bellediler hem-de munuň üçin milli Liderimize alkyş sözlerini aýtdylar. Paýtagtymyzda geçirilýän sport bäsleşikleri ussatlygyň kemala gelýändigini äşgär edýär. Onunjy tapgyrda Aşgabat, Altyn asyr, Köpetdag, Şagadam, Energetika, Ahal, Nebitçi, Merw duşuşar. Paýtagtymyzda geçiriljek oýunlar janköýerleriň, hünärmenleriň üns merkezinde bolar. Geçen tapgyryň netijeliligi tapawutly bolandygy hem bellärliklidir. Mälim bolşy ýaly, on ikinji tapgyrda Altynasar energetikany uly alty bir hasabyny tutdy. Bu netije türgenleriň öňdeligini berkitmäne mümkinçilik berdi. Nebitçi bilen Aşgabat duşuşygy bir bir hasabyna tamamlandy. Ahal bilen Köpetdagyň oýunda ýeňiji kesgitlenmedi, duşuşykda nol nol hasap alyndy. Mary bilen Şagadamyň duşuşygy gyzykly häsiýeti bilen tapawutlandy. Myhmançylykda oýnandygyna garamazdan Nebitçi gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň topary meýdança eýelerini iki bir hasabynda utmagy başardy. Şagadamyň yzderli gazanýan üstünlikleri toparyň belent sepgitleri eýelemegi maksat edinendikleri tassyklaýar. Dokuzynjy tapgyrda Şagadam öz meýdançasynda Nebitçiler topary bilen geçiren duşuşygynda hem ynamly ýeňiş gazandy. Şonda nebitçä üç nol hasabyna tehniki utulyş yglan edildi. Geçirilen oýunlardan soň Altyn asyr ýigrimi dört, Ahal ýigrimi iki, Şagadam on sekiz, Aşgabat on ýedi, Köpetdag on alty, Merw on üç, Nebitçi on, Energetika sekiz utuk bilen ýaryş tertipnamasynda degişli orunlara ýetirdiler. Halkara gatnaşyklary, Türkmen döwlet maliýe, Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk, Telekommunikasiýalar we informatikalar, Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar institutlarynda, Oguzhan adyndaky Inžener tehnologiýalar halkara nebit we gaz uniwersitetlerinde geçirilen ýaryşlarda özara duşuşyklara uly orun berildi. Döwletliler köşgünde geçirilen sport bäsleşikleri ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesiniň rowaçlanýandygyny äşgär etdi. Mähriban ildeşler, ýaşaýyş jaýlarynda gaz bilen işleýän enjamlaryň gurnanan otagyň penjiresinde otagyň howasyny çalyşmak üçin ýörite açylýan gözi bolup, gaz enjamynyň ýokarsynda bolsa howa çekiji saýawan oturdylmaly. Gaz enjamyny ulanylýan raýatlar gaz enjamlarynyň tüsse çykarylarynyň we howa çalşyjy ulgamlarynyň tehniki taýdan saz işjeňligine gözegçilik etmäge, gaz bilen işleýän enjamlarynyň işe girizilmeden öň, işleýän wagtynda onuň howa çekijilik ukyplygyna barlamaga, howa çekijiniň gözenekli gapagyny öz wagtynda arassalamaga, gaz bilen işleýän enjamlar ulanylmazdan öň, onuň ojaklarynyň ýanyjylyk ukybynyň sazdygyny barlamaga, tüsse çykarylarynyň gurumlaryny öz wagtynda arassalamaga, gaz bilen işleýän enjamlar ulanylandan soň, gaz akdyryjylaryň nurbatyny ýapmaga, gazyň ysy otagda duýulanda gaz enjamyny ulanmaga bes edip, gaz geçirijileriň nurbatyny ýapyp,